Öňem bir toý gidip durka durmuşa çykýan gyzyň birdenkä gözleri gapylypdyr, ýagny kör bolupdyr. Gelen adamlara muňa haýran galyp nämäň näme bolanyny düşünmändirler. Şonda gyzyň ejesi öz gyzyna göz degendir öýdüp toýa gelen myhmanlaň ählisine täret almagy haýyş edipdir. Ýöne şondan soňam gyzyň gözleri açylmandyr. Öýlenýän ýigidem her näme bolsa toý dowam etdirmek isläp toý dowam edipdirler. Bular durmuş gurupdyrlar, çagalary bolupdyr. Birnäçe ýyllaryň dowamynda bular ýaňky gelniň gözüniň açylmagy üçin her dürli bejergileri alyp, birnäçe tebip mollalara gatnapdyrlar. Şonda mollalaň biri aýdypdyr, Eger-de şu gelne göz degren adam bu dünýeden ötmese, bu gelniň gözi açylmaz diýipdir. Birnäçe ýyllar geçensoňam ýaňky gelin irden oýansa, birdenkä onuň gözleri görüp başlapdyr. Bulam begenjimi ilki bilen ejem bilen bir paýlaşaýyn diýip ejesine jaň edipdir welin, telefony ejesi däl-de, ýaňky gelniň dogany alyp, ejesiniň aradan çykandygy barada şum habary aýdypdyr. Asyl görüp otursalar şol toý güni täret talmadyk ýeke-täk adam bu gelniň ejesi ekeni. Ejesiniň öz gyzynyň bagtyna guwanyp gözüniň degjegi hiç kimiň kellesine-de gelmändir. Adamlaryňam köpüsi ene-atalaryň öz çagalaryna gözi degip bilmeýär diýip pikir edýärler. Aslynda welin ene-atalaryň öz çagasyna gözi degmesi gaty aňsat. Şonuň üçinem birine guwanan wagtyň, Musulmançylykda maşallah türkmençilikde bolsa tüweleme diýilýä. Netijänem özüň çykar.
Aýrylyşmakda kim köp ejir çekýär? Aýal ejir çekýämi ýa-da erkek? Muňa, haýsam bolsa biri diýip jogap berip bolmaz. Haýsynyň asly, haýsynyň terbiýesi, haýsynyň edebi ýokary bolsa, şol has köp ejir çekýär. Göz öz görenini unudyp biler, ýöne ýürek ýürege degen bolsa, o hakyndaky ýatlamalar ömrüňe ýeter. Aýrylyşmaklygy hemme kişi hem başarýar. Ýöne gatnaşyklary guramaklygy we ol gatnaşyklary saklamaklygy diňe güýçli adamlar başarýar. Bu wideony bir ýerik kommentariýa baryp ýazanymdan soň meň liçkama gelip ýazan gelinleriň islegi boýunça goýýan. Olaryň käbiriniň elinde bir çagasy bar, käbiriniň elinde iki çagasy bar, käbiriniň elinde bolsa birnäçe çagasy bar. Olar öz ýarlaryna garaşýarlar. Belki şu wideodan soň bu wideony görmeli adamlar görüp, maşgala ojaklary berkär diýip umyt etýän. Janyňyz sag bolsun! Erkek adam
ömrüne öýüne giren iki ceset bilen girýän eken. Biri ejem hany, ikinjisem ejeň hany.
Öňem bir wezir ölüm jezasyny çekilipdir. Şonda wezir soltanyň ýanyna baryp, Soltanym, maňa üç ýyl wagt ber, men üç ýylyň içinde eşegi gürledip görkezeýin. Şeýdibem meni ölüm jezasyndan azat edersiň diýipdir. Soltan hem muňa aýdanlaryna gülüpdir-de, Heý, boljak zat muny. Bolýa, üç ýylyň içinde göreli gürledişiňi diýip, ýaňka razylyk berip goýberipdir. Wezir şeýdip öýüne gelipdir welin, weziriň kömekçisi ylgap gelip, Wezirim, bu näme diýdigiňiz bolýar? Heý, eşek ömür, gürlärmi? Nähili gürrüň edip gaýtdyňyz, men-ä düşünmedim, diýipdir welin, ýaňky wezir aýdypdyr, Äý, akmak! Üç ýylyň içinde ýa soltan öler, ýa-da eşek öler, şonuň üçin hiç hili alada ederýag zat ýok, diýipdir. Bu tymsalyň üsti bilen aýdyljak bolýan zat, biz, adatça, meseläň iki görnüşine gabat gelýäris. Birinji görnüşi, şu wagt şu ýerde çözgüt tapyp, çözüp bilýän meselämiz, ikinji görnüşi bolsa, şu wagt şu ýerde çözgüdini tapyp bilmeýän meselämiz. Şol ikinji görnüşli meselede hiç hili howsala düşmeli däl-de, wagt tutmaly. Wagt hem öz etmeli işini eder ýaly. Netijänem özüň çykar.
Atamyň öljegini bilen bolsam, bir gysym duza çalşardym diýen nakyla biziň döwrümize çenli öz durkuny üýtgedip gelen Ýagny, buň anyk jogaby bilmek üçin rowaýaty ýüzlenmeli bolýar. Balkan sebitlerinde bolup geçen bir wakaň üsti bilen biziň nakylymyzyň çözgüti tapylar. Bir adam öz düýesi bilen, ýagny, duz saklanýan ýere duz almana gelýär. Ine, şonda duzuň sakçysy aýdýar, Sen niýe düýäňi maňa satyp gitjekmi? diýýär. Manat bärde-de, düýe maňa gerek bolýar diýýär. Ýöne Düýeli duz almana gelen adam ýaňky sözüni ret etýär-de, düýesini alyp ýaň bir duzuny ýükläp uraberende, şol wagt hem bir on-on bäş ädim ätländen soňra düýesi ýogalýar. Şonda düýäň eýesi ahmyr edip, Wah! Atanymyň öljegiň bilen bolsam bir gysym buza çalşyryp gaýdardym diýýär. Diýmek irki wagtlarda düýe sözi atanym sözi ulanylýar eken. Muňa mysal edip ýany il içinde aýdylýandyr. Nirden gelýäň atanak patanak bolup diýilýän sözlerem biziň gürrüňimize şaýat bolup biler. Atanymyň öljegiň bilen bolsam bir gysym buza çalşaryn diýilen nakyl biziň döwrümize çenli öz durkuny üýtgedip gelen. Bir musulman hökmünde Amerikada ýaşamak nä derejede aňsat? Arkamda bir mesjit bar. Ady Epik mesjidi. Geliň men size şo barada nälik erbet taryhy bolup geçip duranyny aýdyp bereýin. Ýakynda Epik mesjidi biz diýdi bir jemgyýet gurasymyz gelýär. Onuň adyna-da Epik Siti diýdi. Ýagny Epik şäherini gurasy geldiler. We şo şäheri gurmaga başlaýaram welin şeýle uly bir zat proýekt bolýar. Dowam etýärlerem welin gowja gidotyrka Bir içinde zäherini tutup bilmän pürken biri bolýar. Twitterde bir adam birje soobşeniýa atýar. Şeýle twitter atýar we diýýär, Bul adamlar diýýär, şeýle-şeýle erbet zatlar etjek bolýar. Yslam dininiň şerigatyny getirip, biziň ýurdumyzda şeýle zatlary etjek bolýarlar, eýleň-beýleň diýip, maňa erbet görkezjek bolýar. Birje twitteriň üsti bilen FBI, ýagny FBR bärde neme başlatdyrýar. barlagy baş atdyrýar. Indi şul metjit şu wagtky özüniň bar etýän işlerini goýup, ýaňky ýaly ýagdaýda özüni goramak bilen özi aklamaga geçip başlady. O taýda o şäheriň içinde müňden ybarat bolan bir öýler gurjak boldular we o bir şäheriň içinde nämeler ybarat bolýan bolsa şoň içinde meselem okuwlardyr mekdepler, polisiýalarydyr požarnylary ýagny şoňa meňzeş hemme zat näme içinde bolup biljek bolsa bir şäheriň içinde şeýle bir zat gurjak boldy we bul diňe musulmanlar üçin diýmediler. Biziň diýde şäherimiz hemme kime açyk. Hatda amerikanlaram gelip ýaşabilýä sen diniň yslam bolsun bolmasyn tapawudy ýok. Indi şol ýaňky twitter üçin şeýle bir barlagy başlatdy welin şu wagt özlerine bir ýurist tutdylar hukukçy tutdylarda indi şony özüni aklajak bolýalar. Metjidiň etýän işi gapylary her kime açyk öýsüzler gyşda ýatara ýeri bolmasa şu taýda gelip galyp bilýäler. Bular bir jemgyýete peýdaly bir zatlar etjek bolýarlar. Indem bolsa nämä getirdiler, şul metjitde indi öňküsi ýaly jenaza namazy-da okalanok. Çünki üstünde dowamly barlaglar bar, şony etmeli däl, muny etmeli däl, üstüne bir topar çäklemeler goýdular. Naharlar berýärdi, naharlar paýlaýardy açlara, öýsüzlere ýer berýärdi ýatmasy üçin. Diniň tapawudy ýok. Şeýle bir twitter üçin, bir kin üçin bir bir adam özüniň zäherini pürken üçin bir metjit özüniň proýektini goýmaly bolýa. Gowulyk ýa-da bütin jemgyýete kömek etjek bolmak etýäni üçin. Onuň daşyndanam indi özüniň metjitdäki etýän zatlarynam goýmak mejburyýetinde galdylar. Käwagt daşyndan görünýär Amerikada ýaşamak gowy zat ýalyk ýöne meselem Teksas ştaty bäri red state diýip geçýär ýagny Trampyň goldawçylary bolýar bärde köplenç olaram konserwatiw, konserwatiwny adamlar, bu diýmek, diňe biziň amerikan halkymyza bolsun diýýär, daşardan gelýän immigrantlara ýa-da şolara kän gapysy bir açyk däl. Şolaram kän halamadygy üçin munuň arkasynda durýarlar, şeýle zatlar edilmesin, şäher gurulmasyn zat etmesi üçin diýip. Gynandyryjy bir ýagdaý. Şu wagt meselem şu wideony çekjek bolup otyrkam, Garagul geldi-de, Haýyş çekmäý diýdi. Menem aýtdym, Bul diýdim, ýagny gowulyk üçin, özümiz üçin şeýle bir zatlar daş-töwerege şeýle bir zat bildirmek üçin diýip aýtdym. Hemme zat daşyndan görnüşi ýaly däl adamlar. Umuman alanda bäriniň ýerli halklary kän bir musulmanlary halanok. Zyýany ýok. Ýöne bulam geçer, görkezerler. Nesip bolsa ýaňky ýurist özüni aklap berer, zat eder. Aklamagyna zadyňam ýok. Ýöne bärde şolar ýalak sistema bolany üçin şul nemeden geçmeli bolýalar. Ýene-de bir gezek siz bilen Nowruz däl, Nawruz görşýänçäk.